Dumelang bagwera ba puku. Thutwana ya rena lehono e mabapi le sereto sa rena sa mollo se thumašwa ka ntle se butšwiša ka gare. Sona se emetšwe botse ke seswantšho seke. Monna šo o thumašitše selo, mollo šo o tuka ka mo ntle gomme o senya mateng. Wa tsuba, o tsuba sekerete. E, re ile go lebelela. Methalothetso ya sereto, axiona, Ra lebelela thekniki tše di tšwelelago gona fao seretong, ra lebelela le tirišo ya tšona. E Re thoma ka mothalothetso wa mathomo, ba re sebešwa ka, sebešwa ke se tee mollong wo. Fa ge go bolelwa ka sebešwa, go bolelwa ka lentšu le la sebešwa le ka ya sekerete. Kafao, thekniki e tšwelelago ke kemedi. Ka go tuka le go tupa ga se na matepe, ee, re bona thekniki ya poeletšogare gona fa go bušeletšwa go go ga se na matepe, go ra gore sekerete se tuka bonolo. Ya go thoma mollo pampiri ga e nyakege. Ga go fao o kgopelago tumelelo ya go tsuba, goba o mongwe a ka bolela gore se tla se bofetšwe sa ruri. Ge motho, o ka se re ge o tsuba mo, mo, mo, mo strateng, o sepela, motho a hlakana le wena, re, Monna, ke mang wa go fileng laesense ya go, goba e re ke le botšeng gore na le tseba kae mo e leng gore motho ge a nyaka go tsuba sekerete o a, o ingwadišetša gona, ba mo fa tumello. Go ra gore, ge o nyaka go tsuba, ga o ne fao o gopelago gona. Eupša se o swanetšego gore o se tsebe ke taba tša gore, ee, sekerete se a bolaya. Ge e le ka peelo yona, e a makatša. Lentšu le ka peelo ke kemedi le emetše maswafo. Muši wo o o folago o feletša o eya ka maswafong a gago. So, lentšu le ka peelo le ra gore maswafo. Tema theto ya bobedi e re modumo. Mollo o dula o tuka kgole le pitša. E, pitša fa go bolelwa ka maswafo. La e bona? Ka baka la gore ke gona fao e leng gore muši wo o apewa gona goba o felelela gona, ke gona fao o thomago bothata, ke fao o apeago bolwetši gona. Ge o kgoga sekerete, lena ba le kgogang sekerete re tla kwana. O ka se re o ile ntlwaneng o re o a ithuša, mohlomongwe o re o sa o ntšha meetse, wa re o re o ntšha meetse mo le gona o makala go e tšwa muši. Ga go kgonagale. Muši wo o felela ka mogara mmele wa gago, ka gare ga yona pitšwa yeo mongwadi a e laetšago e le maswafo. Gomme gona ka fao muši wo o le ka gare ga maswafo o baka tshenyo. Mateng ga a butšwe ka ona, eupša ka muši. Ba re fa mateng, ge ba bolela ka mateng ba ra ditho tša ka gare tša mmele, go šupiwa Maswafo. Ba re maswafo a ga a botšišwe ke mollo, eupša a botšišwa ke muši. La bona gore kgopolo ye e tšwelela pele? Ke mohlala o mobotse wa enchantment. Ba re modulo, mollo o dula o tuka kgole le, le pitša, mateng ga a botšišwe, ga a botšwe ka ona, eupša ka muši. La bona gore ke mohlala o mongapagape wa kgopolotšweledi? Ke nagana gore go fihla ga jwale, ka moka na lena le a tseba ge re bolela ka kgopoletšwaledi, re bolela ka enjambment, goba yona kelelathalo. Um ditho tša ka gare di botšišwa ke mollo, di senywa ke, a di senywe, a di botš, a di senywe ke mollo, eupša di senywa ke muši. Pele o butšwa, o tšea. ye mentši mengwagangwaga. Fa go no ra gore lentšu le go butšwa fa le no ra gore go a senyega, go ra gore pele ga ge motho a, a ka senyega maswafo go tšea mengwaga ye mentši, gobane ye pitša sekhurumelo ga e se tsebe. Ee, fa go no ra gore kganyogo ya sekerete ga e, Ga e fele. Motho ga a kgotsofale. A ka se rafola, Ngwagoki, ngwaga o tlang goba beke e tlang a thoma go bolela gore, Hei, nna sekerete ke se kgotše. A ke sa se nyaka. Ba dira gore motho wa sekerete o phela a se nyaka ka mehla. A ke re le re le a galega? Ye pitša ga e, ga e apeiwe, ga e hlatlolwe. Ye pitšwa ge e apeilwe ga e ga e hlatlolwe, go ra gore ge šetše o thomile go kgoga sekerete o ka se tsoge o se tlogetše. Go e hlatlola ke go lahla ke go lahla sebešwa se. Sebešwa ke re tlhalositše gore ba ra sekerete akere. Bjale ge o nyaka go tlogela sekerete ke taba ya gore wena o dio ikgaogantšha le sona sekerete ka ya go bopa khutšo menwana Wa se tlogela, kgafekgafe wa se swara o bothateng. E ya go bopa khutšo menwana, a ke re le fela le le laetša khutšo ka menwana ye. Ba re ka ya go bopa khutšo menwana, wa se tlogela. Go raya gore ga go bonolo gore gešo o thomile go otla sekerete sa gago o se tlogele, o tlo no nyaka go ipona ka mehla o se tshwere, o se tshwere o tshwane le ka mokgwa o ke tshwereng pene ya ka ka gona. Ba re ga go bonolo go tlogela sekerete, o ka se se tlogele felafela. Ba bangwe le a ba tseba batho, o kry-e motho a eja malekere, a eja sa gore le gore. Ka go, ka go bopa khu, ka ya go bopa khutšo menwana, wa se tlogela, gafekgafe, wa se swara o bothateng. Ee, re na le sebokantšu se sona fa, gafekgafe. Ee, ke kgafetša, kgafetša. Le tšwa mo lentšu la gore kgafetša, kgafetša. Go gape, gape se sengwe se se tšwelelago fa, ke tlogelo, ke kgafetša, kgafetša, mara fa sereti se re kgafe, kgafe, re sa bona gape, gape le tlogelwe e tšwelela gona fa, re bona sebokantšu, e no gatelela gore ge o ka se swara o ile go se ntuma gape le gape, goba mabakeng ka mokana ga ona. um a re lebeleleng temana e nngwe ya go latela. Ba re a tšea mengwagangwaga go butšwa mateng. Um mo mothalothetong wo ke go tšwelela sebokantšu sa mengwagangwaga go no ra re lebaka le letelele. Gape-gape re na le um dithekniki tše dingwe tše di tšwelelago fa, re na le thekniki ya poeletšo kgautši fa re bona um senoko sa a se tšwelela mo mothalothetong wa lesometharo se tshela methalothetho ya lesomenne le lesometlhano, se tšwelela gapegape le mo mothalothetong wa lesometshela. Ke poeletšo kgautši. Gapegape re na le morumokwano kgautši le ona šiona wa tšwelela fa, ke o gateletše ka mmala o moso, la bona, mateng nameng, dingng tše mpsha, ke re morumokwane o bopa ke senoko sa mafelelo. E, gape-gape re bona go lekola ga, ge a butšwitše go pala go pala, go ra re ga go bonolo go, go lemoga goba go tlhahloba ge e ba tshenyo ya sekerete e šetše e hlolegile goba jwang, dingaka mola a swele di tla a utolla lentšu le go go swa fa le no ra gore di, ge e šetše go senyegile. A khwamoga moya o tšwa nameng, go ra gore ge maswafo a ka khwamoga, gantši ge motho a a fišitše ke mollo, dinama tša ge di thoma di bwa, Go ya ka Sepedi re re di a khwamoga, gomme fa go laetšwa gore ge maswafo a ka thoma go senyega e fihla mo legatong le e leng gore ga a sa tshwarelela mo mmeleng goba a a sa kgona go ikema ka boona, go ra gore namile motho e, moya o tšwa nameng. La bona fa ke sekapolelo sa phefolo. A ke re a ba ba no tšhaba gore ge e, maswafo ao a ka swa, o tlo hwa? Eupša ba re, Moya o tšwa nameng. Ba re ge motho a fišitšwe ke mollo dinama tša gagwe di a kgwamoga. Tirišo, Fa ba no ra re motho a fišitšwe ke mollo a šetše a le kgauswi le go hlokofala, o ra re maswafo a motho a fišitšwe ke mollo mo e lego gore motho o kgauswi le go hlokofala, go ra gore motho wa hlokofala ka baka la gore maswafo a fišitšwe ke mollo. Re lebelela tematheto ya go latela fa ba re, Go hlwa o se mmomile tlogela o tla thušega, go ra gore o tla ikhola, o tla iteboga ge o ka tlogela go hlwa o beile sekerete molomong. Muši o ka se o ka se go nkgele wa re nkgela, fa re bona kgakantšhano, dikgopolo di a gakana, di a gakantšhana, di a ganetšana, motho a ka se sa kwa muši wa sekerete le gona go kgamiša ba bangwe. Tše di ka se Tše di ka se swego ke diaparo le mašela gabiši. Re bona sebokantšho se sewe, Bophelo o ka se iphokoletše, o tla ikokeletša. Go ra gore o tlogetše sekerete, o tla kgona go ba le matšatši a mantši a go phela. Yo a tlogelago sekerete o tla phela lebaka le letelele a ba a kgona go dira bana. Go ra gore sereto, eh, eh, sekerete gape-gape se feletša e le gore se fokoletša motho ra palelwa ke go ikoketša. Lentšu le go ikoketša ba di go raya gore motho o tla kgona go ba le bana. Ke kgopela gore le re like-eng.